Oh jo, immens. An zwar den DayZ Let's Play leeft op en Enn zou. Dat heescht, dat hei wäert lo déi lescht Folg sinn, wou mer fir eng laang Zäit erausbréngen. Ech weess, déi Drohungen, wou ech gemaach hu waren ëmmer eidel an eidel an enker eidel. Mee mir hunn ons decidéiert komplett ëmzeraumen. Et ass jo, wéi der vläicht lo scho gesitt, et ass jo Freide lo mëttlerweil, schonn Freide, gell, dat ganz éierlech, dat ass krass, déi Woch ass esou séier ëmgaangen, gell.
An jo, mir hunn e puer Ännerungen, wéi der am Infovideo gesinn hutt, déi wuel an nächster Zukunft wäerte kommen. Dat heescht, Daisy muss op d'Säit, fir fir aner Let's Playe Plaz ze maachen, déi wou ons méi interesséieren an äerch eventuell och méi interesséieren. An jo, dowéinst a ass haut dann eng bësse méi spaassvoll ugesot. Mir hunn leider total verpennt eis virzebereeden, ne
Absolut.
Den Tom, den Tom war virbereet, mee do ass e vun engem Zombie gebufft gi wien eis Fotoen vun Cupcakes geschéckt huet. Kléngt fantastesch. So, ja, kuck dir dat grad, zauberhaft Elfen, Rainbow, wow! Nee, mee wéi gesot, dat Haus do. Wou en sech mat sengem Hörnchen do opspiisst an esou. Déi lescht Folg. Immens romantesch. Wou mer da wäerten e bësse Bullshit man, also mir spillen net immens eeschthaft lo. Ech Maan mech lo ganz eeschtshaft net bei d'military base an ech gin och net dohinner kucken op ech no enger ak zoufälleg fannen sou an der letschter folg an ah, dofir do man se einfach carrément mol nee et huet crossbow haalen ech also ech schwule mat engem crossbow as cool mee fir wat kann ech de revolver net einfach am grapp haalen da muss ech déi blöd jeans jo unhaalen.

Hm ech hunn elo en esou en knätsch gréngen Bauaarbechterhemd fonnt. Ech hunn en esou en Bier op Bieropbrecheisen, wéi och ëmmer dat heescht, an e rouden Jogging un. A mir leeft en Zombie hannendrun en plus. Ech hunn näischt méi un, ech hunn d'Been gebrach. Geil, ëlle Gamm. An de Jeff deen huet richteg Spaass un der leschter Folg vun Daisy. Jo jo. En ass richteg traureg. Nee, also am Fong hunn, huet ons dat Ganzt éischtens mol, well mer wierklech mol wollten duerchstarte mat dem Kanal, well mer eppes, einfach eppes Neies mol wollte maachen, wou e bësse méi Geschicht hannendrun ass och wéi andauernd dat Stierwen, Looten, Killen, Stierwen, Looten, Killen, ëmmer dat selwecht. Dat geet engem no enger Zäit einfach, mécht engem kee Spaass méi an d'Spill ass och, kënnt net virun a vun dohier wäerte mer ons villäicht enker erëm zréckmellen, wann et bis e bësse méi wäit ass, d'Spill.
Ech géing soen, dat ass den zweete Grond. Den éischte Grond ass, dass déi si mech einfach en décke fette Scheissen deet an ech dat net méi een eenzegen Dag iwwert d'Häerz bréngen, dat Spill weider spillen. Dat mécht mech esou fäerdeg, ech kann net méi. Ech kann net méi. En läit nëmmen nach am Bett, depressiv, rollt et erof, Decken iwwert den Kapp. Jo, ech schlécken all Moien dräi verschidde Pëllen. Véier dovunner si rosa, eng ass giel an déi aner ewéisst net d'Faarf. Cool, sou wëll ech se och. Geil! Rob, steng bis an deet Jong Stierweläiser, du kriss se net ëmbruecht. Wou ass déi Militärbasis, wou ech grad sichen? Nee, also déi si fänkt wierklech un mat zacken an dat deet elo masseg duer. An do wéinst maache mer elo einfach e bëssen Interessantes, nennen ech et mol. Jo, wéi zum Beispill op. Beem schéissen! Baumhass!
Argh! Ah, du hast, du hast mei Loot fonnt virdrun. Nee, am Fong net, ech hun eng Pistoul fonnt. Ech géing eir dass mech gesäis a mengem eleganten Dress hei.
Find déi cool, well et kéint Fraekleeder fannen.
Sinn aus wéi en en e frouen, farwegen Bëschaarbechter oder sou. En Bauaarbechter. Ech sinn um Aarsch vun der Welt, ech mengen ech si wierklech an Svetjolars. Ah, gees och grad Miwwel kafen? Mee iergendwéi hunn ech d'Orient. Hä? Säit wéini verléieren ech d'Orientéierung? The fuck? Wat leeft? Ech wollt Ey, Zombie, wou sidd Der? Militärbasis, mee et wier nech total de Fuedem verluer.
Scheiss, he?
Ech lei, ech stinn op enger Strooss an ech waarde bis dass ee laanscht dee mech ëmbrénge kann.
Du misst dach mëttlerweil scho gefreckt si, gell? Ma mëttlerweil ass mäin Hang, mäin Hangui mol orange. Gäil, he?
Ech kuck wéivill Zombien ech hei fannen. Mëttlerweil si dat zwee.
Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die verwirrt sind.
Oh, dat ass einmal waren oder werden. A Moment, ech muss emol den déi Zipmap hei opruffen, well iergendwéi hunn ech den Iwwerbléck verluer. Dat ka jo jidderengem eng Kéier geschéien.

Ech hun uewen no ni souvill Zombie gesin. Een zwee dräi véier ah ech hun der zwee verluecht. Hues de wierklech keng lass hei uewen? Gell hei fënns mol net vill Zombien hei. Ech sinn an enger Strooss wou normalerweis ëmmer e puer Leit sinn.

Wëll dir mol, hei, lo kann ech iech haut mol soen, also ech war haut lo mol, hunn ech mol eng cool App erofgelueden fir mäin Handy, Gnomewalk heescht déi, déi zielt deng Schrëtt iwwert de ganzen Dag an lo haalt iech mol fest, gell, ech sinn haut am Ganzen 9141 Schrëtt gaangen.
Wow. An dat ouni déi si matzerechnen. Dach geel. Wow.
Much respect.

Sinn agespaart. Rouden Jogging, wäisst wäisse Läpp, mofe Rucksak, gréngen Helm. Sou nach eenz, fir net elegant
am Schludden. Wéi heescht dat Lidd scho wieder? Probéier mol mat Wak Wak. Hä?

Duecht du wees emmer iwerall wousch se bas a wat leef. Jo mee am Moment ech wees net irgendwie schwetz nech an ech passe passe gudd passe guer net genuch op an irgendwie hun ech dat total verlaaf gehat ech sin an iergend engem Duerf hei ukomm ech keng Ahnung wéin Duerf dat soll si gell.
Immens
immens Tom. Mecht seit e Geck.
A wéi eng wéi eng Richtung laafen ech hei iwwerhaapt dran? Ass den Tuerm vu Green Mountain?

Yeah! Jo, wat gëtt et nach esou Interessantes ze zielen? Nee, also ganz, ech weess net, wéi d'Äercht gaangen ass, gell? Ech schwätze elo mat Äerch zwee nach, gell? Also déi Woch hei, ey, ech schwieren der, déi ass wéi hei esou vergaangen. Schnipp, schnipp, dipp, Mega krass, geil. Ech hun am moment Freizeit so dohe. Mee ech och dick vill Aarbecht op ech dick vill ze dinn op der Aarbecht méi ech net gëtt ass déi Woch sou séier géng ëmgoen. Ech kann mech net erënneren, datt déi mol Ecker sou séier sollt gaange sinn. Ja gesäis de mol. Wéi dech vun enger Aarbecht, he?

An dann mat den Biller wou's dann am Kapp bessen der Serie ass dann iwwer an riwwer gell. Oh jo, a wéi liest dat fir? Äh, iergend Typchen, keng Ahnung. Ech mengt dass se do.
Egal wann den Indiana Jones oder sou wier. Nee, waart ei, ech ech kann der mol e klengen Ausschnëtt weisen. An an Hand Handy a Mikro Hal Qualitéit.
Ach fuck.
Oh mein Gott. Sou, da stierft mer Menschefleisch ënnerwee.
Sou, huel mer 9. Dat néngt Buch. Der. Ah, et gi keng néng Bicher. Das Lied von.
Natierlech ginn der souguer zéng, du Jäger. Ja? Natierlech. Das Lied von Eis und Feuer, Der Sohn des Greifen, Folg 20. Ich beabsichtige, sie ihm herauszureißen.

An dat do war en Ausschnëtt vun enger Konversatioun zwëschen dem Jon Snow an dem Stannis Baratheon. Wow, lo wëll ech och. Woah, dei cool!
Jo wierklech oder?
Nee. Alen, et gi et een, zwee, dräi, véier, Et ginn 10 Bicher. Am Moment si 5 Bicher raus, Mann. 6 a 7, déi sinn nach net dobaussen. Da so mol, wéi se heeschen. Ah, wat, déi sinn am gaangen. Days ass e Game of Thrones vu 96 da kënnt e Clash of Kings 98 da kënnt e Storm of Swords 2000 e Feast for Crows 2005 Dance with the Dragons 2011 an Forthcoming kënnt The Winds of Winter an Dream of Spring Bitch. Oh.
So Bitch da wat lo mol.
Also hei Bicher zielen net, dat si keng Bicher. Natierlech, du hues jo hei pro Kapitel, du hues jo ëmmer en anert Déngens. Du hues eng Kéier, waart, ehm, ok, de Video ass unavailable, ok, dat éischt Buch ass scho mol net méi verfügbar, dat zweet ass Das Erbe von Winterfell, Der Thron der sieben Könige, Der Saat des goldenen Löwen, mengen ech, waart mol, ech kucken. War de Sicht net hannert Däitsch, dës kann mer dat net vergläichen. Die Saat des goldenen Löwen, ehm, Moment. Sturm der Schwerter. Wat, wat, wat, wat, wat, wat? Die Königin der Drachen. Die Zeit der Krähen. Die dunkle Königin der Sonne des Greifen. An Ein Tanz mit Drachen. Bitch!
Ja, du hunn se dir am Däitschen gedeelt. Ja, ja, dat géing ech och behaapten, wann ech, wann ech géing Tom heeschen. Alan, géi op géi op Wikipedia, da gëss de Das Lied von Eis und Feuer an dann hues de op Englesch hues de een, zwee, dräi, véier, fënnef Bicher an folgende Bände sind geplant an dann op Däitsch hues de der méi.
Nee. Ja, ka sinn, ech weess net. Op jidde Fall sinn se mega interessant an Die zwar, bisher äh, 20 erschienenen Hörbicher werden von Reinhard Kunert gelesen.

Bass na ëmmer net dout? Nö, ech stinn hei op der Strooss, ech weisen de Mëttelfanger. Oh, do kënnt ee gelaf. Hey, do war en Zombie op mech. Wat zu enger Pampa. Kënnt e wierklech gelaf? Ja.
Hey, dat ass e Spiller. Hey guy, you can't kill me. Bass du dat, hey? What's up?

I'm starving, halt déi Fresse! Wou ech sinn?
Moien hunn ech hiert Liewe gerett an ech hänken an der Pampa fest. Putain.
Naja, d'Liewen hues mer nach net gerett, ech muss soen. Ah, Ach, ach.
oh, Tom, ech sinn net wäit vun dir ewech. Bleif do. Wou bass de? Ech si bei der Military Nee, Base, gell? nee, den aneren Tom, den Timmy.
Ah.
Timmy.
Ah, soss komm, mir treffen eis ënne bei der, bei der, bei der Stad do.

Ah, mir sinn op der ganze Map verstreet. Alter. Uh, es sinn extremely hungry, flett frecken schon Honger. Ja, ich wollte dick viel Ausrüstung, gell. Schlo, größe Rucksack, Tarnbox, Waff.
Ich hatte, ich hatte Tommy, ich hatte Timmy Malo, ähm, dicke PvP, wo wir hin, da starten konnten. Ich hatte meine Feist, Feist, hier mit seinem Crowbar. Gemein, gemein Crowbar, merci schon, äh, um Verrecken rum. Also ech si gro. Oh, an ech rout vlëcht. An hungry.
Oh, Schëffchen. Mir man des des Kéier e Let's Die. Base. Yeah, mir man en Duell.
Oh, zum Gléck hu ech mir d'Hand fir de Mond gehal. Ech hätt de Popschutz awer elo ellen ausgesinn. Ei.
Schleim.

Ja oder so.
Oh, béis ka Munitioun an ech si weg. Da kämpfen ech scho todesmuteg op Dout an Verzweiflung. Wat hat ech do ménger. Äh. So, hin ass lo gläich op der Héicht vun dem éischten äh, Kamäin oder dem zweeten. Kënnt gläich bei der Mauer laanscht, déi zimmlech no un der Küst verleeft.

Schnecke probéiert war net gutt aus gell
Ja do ass se
Ja gell Ech kann mé Rucksack mol wech.

Während sie no.
Oh, lo lebt der fucking Zombie mir gleich. Oh, du schoss nur Spawn Sprayer.
Oh, das war am Hirsch unprofessionell. Mir kein Gesicht. Ab nächster Woche geht alles ein gute Krack besser. Ein Zombie muss doch irgendwann ein Geboxen, ne? Der gehört dazu.
Zombie Box, das ist das coolste, was geht am Spiel. Jo. Schon sind ein bisschen zu stark, Zombie. Blöd, du musst auf den Kopf haben, da fällt sie direkt um. A mat enger Crowbar dann muss de 600 mol op de Kapp treffen oder d'Crowbar an den Baseballstéck benutzen.
Elo schaff gell. Ech gesinn iech erëm. Jo et ass mega, s ass elo mega séier ginn.
An ech sinn net bei Berezino gell? Oh awer net wäit dovun ewech, mee oh awer gutt Stéck dovun ewech. So ech hunn.
Oh nee, ech sinn bei der neier Stad gespawnt.

So ech war gespannt wo rauskommen
Helikopter kein Helikopter of jetzt Platz
ah, es war Berizino jungen oh, ich net mei wo waren ze Berizino Ma ënnen beim Hafen an den Halen beim Fi Kran bis dein Grupp gefallen oh, mein, dich mod wieder los Das immer enger Waff an den anderen eng Axt Wei so gedur Ja war a méi A wéi eng Richtung waren se a wee Ehm.
Wanns de op mir kucks, riets si se gelaf. Dat heescht rof Richtung Tscherno? Ja, Richtung Elektro, Tscherno, jo. Ma da muss ech hinnen do iwwert de Wee lafen. Wann se duerch d'Stad lafen. Ah, ech wäert se scho fannen.
Ma ech sinn och net esou wäit ewech, géif ech soen. Ech misst och hannert, hannert der Hafestad sinn.

Ass dat net ënnen bei dem, bei der, bei der... Das ganz uewen, ah. iwwer, iwwer, iwwer d'Svetio lass nach. Hei se Bam ëmgefall, hei den um engem Bam gespillt.
Allen, ech sinn iwwer d'Svetio lass, ganz uewen. Dat geet jo. Ma du sinn ech och eenfu gespawnt, gell? Ech sinn awer lo schon an der, an der Stad, gell?

Hien trëfft mech hei um Meter weit ewech, gell? Ech meng déi gehéiere goen zesumme, gell? Keng Ahnung. Nee, bestëmmt net. Hey, hei ass eng eng Stroum Zeen. Ka Stroum späicheren an esou. Mann, hei war ech nach ni. Sou, lo ass d'Farm och Oh, lo fäi. pickt se am Tageslicht.
Winter, pass op.
Ech sinn d'ganz Zäit nogelaf, huet säin Tags ausgepaakt. Et ass elo genuch. Sou, ech hunn emol eng Mousin fonnt an der Polisstation. Mousin? Do muss ech nach Munitioun dofir fannen.
Zäit déck ageschgelt, soubal ech hinnen e bëssen ze no komme gell, fir ze déck aus gell.
Wuel deen een eng Klack huet ne. Ah, et huet mech erschoss den Noob gell. Jo Noob man.
Ets huet e genuch Munitioun.
Ech hätt e sollte schloen wéi ech d'Chance dozou hat. Jo mee Tom, wat hues de net gemaat? Du bass jo sou eng Null. Jo Tom. Oh mee jo.
Ech kucken elo wann ech elo nekke bei hinnen an der Géigend spawn, da geet se nekke sacke, wann net dann war et dat alt mam Daisy. Dëdëdëdëm.
Ech hat kënne Clan eropklammen, hunn wéinst en éierevollen Doud. Weess de, gell, wann ech déi Leeder eropgeklomm wier, ech wär honnertprozenteg gestuerwen. Hie kënnt erëm erof, esou wéi e eropkomm ass. Oh, si mol endlech gefixt, dass wanns de d'Mou sin fierfs, dass se dann aus der Hand aus der Hand geet.
Oh, ech kann déi Leeder net eropklammen, wat leeft? Ach, dat geet. Oh, gäil. Ech maache lo en letzte Screenshot vum Kram.
Dann heescht et offiziell Goodbye Daisy. Da sprénge mer alleguer mat erof. Oh nee, ech si scho erofgefall. Oh fuck.
Ech hunn keng Zäit fir e Screenshot. Ech wëll nach kucken, wou ech erauskommen elo, wann ech nei spawnen. Wann se elo géing ophale mat deem Please wait, dat wier cool.
Composite Arrow, dat ass hir watch e Bou baut. Fall vun de Bou.
Ah well ech hunn nämlech grad eng Déngen hei fonnt, en Crossbow.
Ah. Oh what the fuck, wou sinn ech erëm gespawnt hei? Um Aarsch vun der Welt, wéi ëmmer. Oh jo.
Sou, ech mengen ech gehe mech lo vun Eck erof an dann. War et dat? An da sange mer all gutt zesummen, Dir wësst wat, dat Lidd mam Alles hat ein Ende, ne? Sou, déi Woch si zwei. Sou, da waart lo mol. Ech komme lo hei iergendwou rop. Ech hätt wahrscheinlech mol dat Stierwen. Ech hätt mir just eppes briechen.
Jo, wéi bei mir och lescht Kéier. Dat schéngt en i. I think my leg is broken. Okay, maja, sou vill dozou.
Da géing ech soen, da fänkt mer all gëll un. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, Daisy, es ist vorbei. Da géing ech soen, Merci fir d'Nokucken bei eisem Let's Play hei vun Daisy. Mir wäerte sécher nach enker drop zeréckkommen iergendwann, wann d'Mod fäerdeg ass, 2015. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken a freet iech op déi nächst Woch, well da geet et eréischt richteg lass bei eis hei. Merci, bis d'nächst Kéier, ciao. Ganz wichteg, bass der drop? Jo, zielt, zielt.
Den Méindeg den 8 September 10 op 4 rtl Radio mir si live dobäi live an der Show. Live an der Show hutt dat héieren mir. Mir si live an der Show um 10 op 4 also net verpassen dat gëtt leegen oh merde ech weess net méi wéi d'Schwei war der wéi egal mengen därer ma ciao Jongen ne salut.